Halo, halo. Vawleicung khuazakip ummi Chin miphun hawi dawt hna. Nan dam hna maw? Tuzan ah hika hin khuanglian sum nih bia chimmi hi kan van zoh ṭi hna le A biachimmi hi mah kong ah hin No Theng Kap zong biahalnak ka tuah i No Theng Kap zong nih ca ka kut cakut mi zong kha cei rak um. Mah no mah Khonlil Sum biachimmi hi vei ah ṭha tein kan va zohṭi hna le va ngai hnu. A biachimmi hi upalung fim le Hakha mi huatnak in bia chim hruaitu pakhat simi nih hruainak hruaitu pakhat simi nih mah ti im im a remnak ding le a huat a remnak ding deuh in kal si lo na huat deuhnak lawng tein uh, bia chimmi hi van zoh ṭin ham an si lo. Uh, Chin phun le ram a damnak ding le a zalennak ding thangah nunnak pe in thisen luang in ral nan davi nan thin duai hrim hrim hlo Nan thahnak hrimhrim hlah u. Le tuan vanrang hnuai Chin mipi nan hnenah kan ding. Kan ding rengreng ding. A chimmi kan thei ko ma. CNO-CNDF Chin mipi nih kan i dirpi hna ti cu. CNO/CNDF hi Chin mipi mizei nih thlen piak pi hna maw? Falam le amah Falam ti tikah Falam zapi hmanh in dirpi mi hna selaw cu ngun ngun zaceu nih an dirpi hna lo, zangin zong nih an dirpi hna lo. Amah Falam khuachung, mioh chung bak mi lawng dok in dirpi hna si cu mi dok ai pelhnak si cu. pei ah bantuk hmanh an biachim le an holh reldan hi mi kuatnak bak in si le CNOCNDF an dirnak he van chim ta si do Chin National Organization an ti le Falami a dirmi nih national dirhmun an dir ding hi an thi an dir ding he an rian silo cu Falam Defense Force an ti sile Falam Defense Force te atin ha se mi hi hin an apelnak bik cu CNF CNA he huatnak lungthin an rak dir cang mi si national in kan ti lai e mi kan huap la national kan dir hmasa lai e kan mah ni hin hruaitu kan tlai kan tlai lai e makhan hu ah khan min da sia kampala sia chimi phun teng ni te te kha pengtlang ka ka som ka som la e mi a hin kamma tu ni hin uh, CNO-CNDF nih hruaitu kan tlaih viar lai mi kan dirh lai mi kan thip viar hai kan rih viar hai ti lung thin in mi an rak dirh mi si cu nan van fiang ko lom thim mi zapi avan ti kha abi chim mi va ngai tham nu ral nan tavi nan thin duai hrim hrim lo nan tha nau hrim hrim lo le tlun van rang hoi chin pi nan hne na kan ding le tlun van rang pi chin pi nan hne na kan dir mi zai ni dir pi na mo Na dirpi hna lo cu namah action app pawl lawng pe na dirpi ko hna cu. Saloma, ngai rih hna sih. Kan ding ring ding ding. Tuisun ni ah Min Aung Hleng le a vulh mi a lamtang CNF CNA pawl in Min Aung Hleng i ralthuam hmangin Min Aung Hleng ralthuam le thal serek Lian Dong bom ralthuam phun zakip hmangin hmun tin kim sin in ka pi Inn ka vih. Halkha khuapi sin Min Aung Hlaing ralkap pawl in dunglam sin ralthuam phunzikhat an pe i inn kap. Asinain ṭih hrimhrim lo hlah u. Kan ṭih hrimhrim lo ding. Kan nor ding. Leilung tlun. Ralthuam ṭha. Fimnak le thiamnak kan ṭih bikmi si lo. A nung Pathian bia kan si i Pathian innpinnak in tuisun i dik lo zati inn kaptu, inn dotu, min awnghang le an lamṭang sianel sianel pawl cu Pathian cahnak ringin kan hmaiah neh in an ding. Kazawn a chimmi ah khan Pathian min hna chim ngam rih ram cu mi ah khua a tuak hnga lo maw ka ti. CNFCNA nih ralkap zeitik hmanh ah a peh ralthuam zong a bawm lo. Taingen in Kalymyo in ral rak kaimi kha namah nih hin CNFCNA cilho nan duh ruangah nan na pelhmi si cu mi hi a donghnak ah ka chim te lai. XCNF pawl nih a rak chuakmi CNE a rak chuakmi atu khuanglen sum te pawl USAU mi nih an i timhmi hi ah vei ah atu dohthlennak ah a tling kho la lo. Zei a tling kho lo cucu mipi kan fim cang cu. CNF CNA hi an hnu lei in ralhrang nih dirpi hna nih timi hin lih bak si. Mi hi Falam lei nih hin uh, amah CNO CNF uh, CNO CNDF upa nih hin mipi thlawkṭawlnak ah thazaang pek khi thazaang kan pe hna seh ti nan nan lak duhmi nan chim pengmi mi a si. A fawinak kan chim si ahcun nan nan bia lei nan bia khi an phawt cemmi hna si. Mi mipi kan ti hna lai kan hlen hna lai nan ti mipi nan hleng kho hna lo. A ruang cu kali in a rak kaimi minung thazaang zarit kha CNA CNF pawl nih an kham i makha lio ah caan than nan lak i nan man i bul ngo kha kan ti nan nam hna cu makha kha do nan fi nan fi lum si cu makha lio khan kan nam piu lo ai tho mi zong kha nama kha CNDF lei kha rakap kha tlom te nin si ral dok zong tim lo tak ngai cun makha kha na thei hau mipi zong nih falam ke baya CNO CNF thazang pe zong min nan lung fim cang hau atu ri khodar e drug te pawl an tongmi hna khan nan fale le te kha nan hmuh viarla cu mah kha drug kha nan fale te an tong ti khan zeitindah ka vialte nan fale te miphun le ram caah kan dir an timi tung ah zei ruang ah drug he takhan na ci kha zeitin kan fan nau te kan thlo di hla lo ma kan chim miphun ni ka bantuk kha kan duhmi zong kan biaknak he zong ai pehtlai mi si lo atu ah khon lui sum ni pathian bin ha chalin CNF sin ia do ngam mi he khua ruah ngai ding si an tar lung la an tar lei ah an lung tlau cang nan thei thiam maw pangai rin hau sin an tlawm ding kan ralkap mi hrat pakheng raltha mi chungnung rak fe mas polin chin khun le ram adam nak ding le azalen nak ding asi acun ke ka rak fe mai sa ding i karuang para kan chin phun remnak purun re lo ti an thi sani chan ngan ta mi kha Leilung tlawm cu Chin miphun a dang chungah iangte hmanh ah reh dah lo ding, a cem dah lo ding. Thisen cu tidainak in a rik a sawn ruangah kan miral ṭha cu hmaisa pawl i thisen i caan nganmi kha Chin miphun thinlung i sinrun tipilian phur in a kholhfai thai lo ding i Mesaal thuahzaret khan a kaang ral thai lo ding, ni khan a liam pit thai lo ding, thla khan in a liam thok pit thai lo ding, san thuk in Chin miphun phun lung sungah a caam ringring ding. Ralkap kan si i miphun le ramhrang ral kan donak ah kan hmaiah riahsiamnak tlangsang thuahzathamin in khan caan um ding.

Karkhat khal tung kan tlok a thiang lo. Ziangdek ral kan do i kan do ral kan hmai lam ah ziang thibenh um khal sila letmah pakhat khal lung kan tolh a thiang lo. Miphun le ram hrang ah kan meithal zik zavin kan hmalam zawn ah kan do ral cu kan nor ding, kan kap ding, kan do ding. Curuangah nan thinruai hrimhrim hlah u. Nan tha hna hlah u. CNDF ralkap

Ka thisen far a cem theng in ka tuah ding, ka tuah vivo ding. Curuangah lungrual tein mipi thawn hri bangin kan hrual a ding i hmai kan nawr tlang ding. Nan thinduai nan thazaam hrimhrim lo. Kan ral mipi pawl hri bantuk kan hruai kan hrual ding timi cu nanmah XCNA pawl lawng ai ai hrual dingmi nan si cu. Ahohmanh nih kan i dirpi hna lo cu. Chinmi zapi nih. Chinmi zapi zakhat chungah CNDF cu beilawng nih an i dirpi hna cu. Fifteen percent min nih an i dirpi hna lo. Ten percent nan phan lo. Mikhi nih an i dir. Direct nanmah len tlaih peng si cu atu rih khuadar i nili ninga te nan bual cham chung ah hin tirin kan lak khomi vialte hi chim si ahcun Assam Rifle pawl nih drug voi zatlan ni khat ah minung zatlan tlaih. Puite inn ah zeizat remruam thla si na chun nak kha the Chinland Information ni khan thong thenmi kan hmu ko lo ma makha to ko ki kan pa la te mi huat nak rum ro in a tha lo ti na mu mi ke lungrul nak tu fun ding se chu mi huat nak ding he em mi ke nam fa naw le te ke for ding se lo chu minung in kan pel kho to ko kan pel kho to ko ti mi ni hin rem nak chuk chu thei them lo ma khong len sum Kan duh bikmi cu remnak le daihnak Chin miphun chungah chuak seh ti si. Chin miphun chungah remdaihnak chuak seh ti hoi cu amah nih khan CNDF hi a forh fawn a si. Khunrin Sumin biachim hi ki khuruat huaha lo nih cun biatak tein ṭha tein nan ngeih lo si cun mi khi lung a laang lai. Sihmanhsehlaw ṭha tein a biafang tete khi nan ngeih si cun sivai a ngeimi si. Lungrualnak daihnak nan duh ahcun hmualngo he nan buai lio ah khan upa pawl nih rem tein meithal puak lo tein a rem khawh a si. Nangmah nih meithal nan puah hmasa cu. CNA nih zei ruang thla an kah hna. CNA umnak hmunhma pei CNDF nih nan va nam cu. Saloma. Cimi hall in kan mifim le kan mithiam pawl in Chin miphun remnak le daihnak lamzin, diknak le rinawmnak thawn an hawlrel thianghlim zetin lamzin an sial. Cumi le tuisun nih Min Aung Hleng le a Na capo capo na lo ah ai biatak tuk ve hoi la mi hi van nih pio zong kha ṭha lo na. Thianghlim zet in te, thianghlim zet in, thianghlim zet in CN, OCN te fian kalnak van tuak tuah, van chim. Mi hi question si. Thianghlim tein CNDF nih ramkhel an tuahmi zaangfah tein ah comment zongah na hmuh te lai, van ṭial te, ca zong van ka kuat te la, na duh ahcun ka phaisa he bia ka na ruah te la, thianghlim zet in na timi hin miphun dothlennak an tuahmi mu. an thilsan a luanmi ah kan upat hna ee. Sihmanhsehlaw mi hi kongkau he ramleng lei upa pawl nih nan nonnokmi hna si cu mipi zong nan nonnokmi hna si cu Vulhmi a lamkang CNF CNA pawl cun min awng he ralthuam phun zakip hmangin Chin phun sungah pengkhat le pengkhat tlangkhat le tlangkhat remawr lonak, huahtawknak, davoknak, politics siava an hmang i hi Chin miphun hrangah ṭihnung bik a si. Kan raltum bik an si. Hi tive khi kan mifim pawl i miphun le ram hrang i remnak daihnak lamzin ṭhalet an sial lai a rak ti baltu miṭhalo policy fe bal fe pitu pawl hi cu kan do ding. Hi Turnei thingkung Chin miphun hrang ah a si. Chin miphun hrang i Turnei thingkung cu a hnah kan thlak men tawk lo. A hme kan bawmh piak men tawk lo. A hram in kan phor ding i kan thah tiangtiang ṭul. Cumi kan tuah lo siahcun Chin miphun le ram sungah remnak le daihnak in dah lo ding. Himi tuah ding in, himi lam zing kholh fai ding in Tidai thianghlim i phorhfai thei lo seh, tidai nawi kan hmang thlang ding. Tidai nawi kan hmang thlang ding ti kha mu. Tidai nawi cu zeidah a si lai ti cun drug le AA sawm in no thil an tuah la. Mah kha kha si. Hi pa ah biachim thei thiam ko lo maw? Drug le miphun dang sawm in AA te hna sawm hi ti bantuk uh, kawl PDF te hna kawl PDF le vei pawl kha cun sawm cang hna mu uh, tuak lo amma do ko an thil tu he si si lo ni chu hual ngo ka nak dingah hual ngo dok nak de CDF hual ngo khi tluk mi tlom ten se ve ko mi aken kawl ron lei minung an som na kawl ron lei na som pin na AA zong kha an tel ri chemu an tlaihmi chung minung pariat an tlaihmi chung AA minung pakhat ai tel cu an sawm le cang cu ti nawi to ko nan luhpi cang cu mu kawl pdf pawl zio le pawl nan sawmin hna zong kha zeitin thla si ti si ahcun an makha kha atu nawlnak an tuah cang cu anmah lei zong nih kan nau le te kha rifle sniper trading kai ding in marang pawl nih training an pek lai tiin an ti hna le kawlphite pawl kha sniper training kai an ra ma cucu CDF CNDF pawl nih kawl ngo ka nak ah direct an kalpi cawlh hna cu makha ka ding kha amah nih na thei ti lo atu CNA pawl CNA pawl kan chuah ter u tiah zangfa no lang tu le za cheu zong tlom pal an chuah ter sang thang le chim du mi cu nam ma da ko tinoi nam mang sak cu tinoi ti thiang nam mang lo cu Kan ngam tuk, kan thiam tuk. Chin miphun ram le miphun lungrualnak le daihnak siatsuahtu lamzin hi tidai in lo in kholhfai thei lo si le kan thisen in kholhfai ding. Cu ruangah tuisun ni ah Nan tha duai hrimhrim lo. Chin mipi thawn lungrual kut kai aw tem thli bangin kan hrur le nih kan feh ding, a nung Pathian rinsan in. Bia na chim tikah khin hmailei zong thei lo ti ka duhmi cu CNDF CNO uh, CNO CNDF kongkau hi nangmah supporting uh, thazaang petu na si le founder zong na si ti ai fiang le Chin mi Chin mipi ti hi hmang la la tha. mei ah uh, min dang deu in CNO thazaang pe bantuk khi ti bantuk khi mi khi khin biafang thang chang la tha ho man ni khin uh, an dir pi hna lo ti khi kan thei ko mi khi namma ni khi mi thluak trol nak le mi thazaang khi thazaang rak pe thing mi angol sul lai ti phan ruang i chim mi za pi ti nam han lang mang mi hi mai le che thin la tha ti tha ka hin wan cha ta du ku du Hmalam ah dungsir loin ke kan per ding. Kan hmai ral ummi cu Pathian rinsan in Pathian sawm in kan do ding, kan nawr ding. Cutikah nehnak kan co ding. Pathian sawm in te tinawi kan hmang la ti fawn ṭung. Thisen a luannak dingah Pathian sawm ding cu tuak lo manu a biachim hi ki a tar lung tlau cang nga ti lo. Ralkap pawl nan tha duai hrimhrim hlah u. Chin miphun le ram a zalen thenak ding le kan hmun le kan ram diknak in thawi kan kaihhruai thenak dingah Pathian rawn phaih in hmalampan in kan fehhrang ding kan Chin miphun le ram hi Pathian in thlaw in suai in nenak an coter vi law hram seh. Ka lungawi. Kha a biachim kha nan van ngai ti le a ngai dihmi nih cun nan fiang lai. CNO, CNDF timi cu Chin National Organisation ti si, Chin, Chin National Defence Force le Falam Defence Force ti khi a rak ti hna sehlaw a, a ṭha cu. zei kan ti la miphun huatnak mi nih hin an min te hin thaizan lei ah fak deuh mi hi kong cu kan chim tel an min nih hin CNFCNA hi thah i lau i amah nih khuanglian ruang te khuanglian sum te hrawnghrang hruaitu XNF pawl nih khan CNA kha an rak duh lo tikah khan national min hin kan dir lai i mi ah hin ti ke Tidim lei zong si ah Kanpalat lei si zong ah thlanglei le tlanglei Matupi lei zong kan sawm khawh dih lai i national min kan hmet lai i kanmah nih hin mihi ah hin hram hi kan dirh viar lai i upa kan tlaih viar lai i upa kan tlaih dih hnu ah mi ah hin makhana pawl kan sawm hna lai kan dip rial dih khawh hna lai i hika hin CNA hi a thazaang ber cang lai i CNA hi kan hloh ti la ti an rak timh mi si atu hul ngawih thawknak zong hi mi hi si kha ti kha a tlangpi in van chim chung ka duh le Nizan ah The Chinland Information nih puite inn ah va kal i CNO CNA pawl nih rikhuadar i khu an sak lio ah zeitluk thla sian tongmi le an hrawkhralmi thilri te pawl kan van piah ta lai. Mahka hlan ah Khuang Lian Sum nih a chimmi bia hin no thengkap ca kan kuat i no thengkap hi kha hmunkhat rian rak ṭuan mi si tikah khan nothing kap cu upalung fim zong si tikah khuanglian khuanglian sum hi cawnpiak ti khan ca kan kuat kan kuat i a nothing kap ni timi bia cu van zong manu ama zong nih rak hmu te seh nam van nam van rel kuma rel kholo dak kan timi cu kan timi cu a Khuanglian sum hi cawnpiak pah tuah kan ti i mihrut cawnpiak khawh a si lo. An hruh caah pei an duh paoh an holh cu a ti top cu. Amah nih cun hmanthlak te hna kha i tarmi kha nan hmu ko lo maw? A upet tuk. Sanamen cu a upet tukmi pa nih mihrut ti cu a rak hruh ruang khan a duh te paoh in notheng kam a rak dih dai khawh ruangah Khuanglian sum hi a rak dih dai khawh ruangah nam tong men in namte le aa namtong hmen in hreitlung hmen nih rak hmen mi tinak si cu a fim ahcun ti na tala lu cu no phen kap nih kan tuak hmanu a car a ca zong kan ral piak tu la mu kan kuat mi cu CNF CNA kan palen nih hin nangmah tel in CNO CNA chiatnak kan chim bel lo CNDF hruaitu pawl nih hin he la maw CNA CNA hi duh paoh in nan soisel ti kha kan kuat e a ti rimi cu mah bantuk chim phung si lo ti cu no thengkap cu khur ruat kho deuh cu theithiam maw Na rak khual sul zong nih rak thei law ka duhmi cu hika hin nai bochan tukmi no thengkap nih an timi hi na molhnak he hi tuu bak hin ai fiang cu. Dohthlennak van chuak lai mi hi ahhin na kawi pa na buci kan ti la ma. Na buci nih hin na molhnak he a molh tuk an ti cang cu. Cawnpiak khawh lomi nan si tinak si cu rak fim cang u. Hika hin Rihkhawdar i CNO pawl CNO an ralkap pawl CNDF an cawlcangh ning ka van api hala le van zoh hmanh u. Amah nih mah. Cun CNO CNDF

na hmu ko lo ma khe sian na chunnak bak he mi hi hin zei kan ti hnga avei ah kan ṭemh lalo patti phot ah khin ho chi po mit khi avei ding selo hi tha ten an vakal le an bul cham chung nili nili chu nili ninga an cham chung vialte nan hmu ko yo the children information avalu te tha ten ma ni video rokhot mi si chu nan hmu ko he Sian a ṭhutnak pawl a si hih. Mah hi ritnak sii, mah hi ca ai he an eimi a si. Le mah hi tuah hmanh u, nulepa zong nih nan theih dingmi cu nan fale te he sualpalhnak lei ah miphun le ram caah kan dir an ti lio ah mah bantukin an pum ca tiang, an ngandamnak ca tiang zong a ṭha lomi thil an tong ahhin cun thlauh ko hna u. mi hi bantuk nak cha cun uh, chawva hna maw khi zei bantuk dek khen dir kam tu khi sina si lo nu le pa zong nan fale ti ma bantuk an tong su lo cun zang pha tin au kon hau ti bantuk cu apoi si pakhat hruainak a tha lomi cu chuah tak ding si nan fale te sual palnak an nun nak ca a tha lomi tiang an tong ter ko mi hna tiang dir hun an phak in nan adir kam mi kan si ko ri cun bantuk manu A hmasa khan a chunhchunmi bak a van piah i a pahnihnak ah dindinmi kha kan piah cu mu nan hmu ko lo maw atu zong va piah rih lai va zo rih Ka chun a chun slama ka beer. Kita pakai kau orang pul al office. Cungwan um le. Hehe nge. Impa mani da di mo. He zon sian ocean dia pun an chem sala zai da city kan thai lo. Ke nan hmu ko lo ma ka ban khir la Okay. Mah khikhe si na chunhmi vei si tinak si cakhe. Tuak manu kan fa le te kan nau le te miphun dohthlennak kan tuah kan ti an ti na an hruitu thalo kan sual ruang le adik aman mi mino pawl nih cun zei kan ti la ram ṭhatnak dingah a thisen nunnak kan pe ti an lut caw. Sana belte nu le pa sin zongah nu le pa nih nan ruahmi cu atu cu hlen awk ṭha ti lomi sin zoh mu. Ka phei rak zo tung vialte nu le pa hna tutan ah the Chin le information nih ṭha te a langhtermi hi nan kan hmuh cio dihmi si. Mi hi a nep te lomi si nan fa nau le te an chuah tik zongah ram ṭhatnak tik zong phan seh ram zong ṭha seh la kan fa le te mi a suai cang hnu hna cun zeitin dah kan tuah ti la kan miphun nih zuar hau fun cang la cu Chem sala te da siti kan thai lo. Ke ke in diam nak vi ha te. Na zung ah hman hi pawl duhnak lai bor an lak si pawl hi pawl khi. Cun hi computer drugs an tongmi vialte a si ko hih. Hi online chung nan hmun bantuk kha mithi khi kan van chim la. CNO, CNDF thazaang petu hna zong nih nu pawl zong nih tampi bia nan chim. kanmah CDF hualpa mi an tlaih si zongah rih khuadar lei kam i an tlaih hna zongah kanmah zuarmi si lo en ti an min le vei tiang an van chim ko zong kanmah zuarmi si lo en an ti sina baltin tuiten ahcun zong hnu anmah bak nih an zuar lawng si te lo in anmah zong nih an rak din chi an rak ei chi ti kha a fiang cu zicahtiah cun a dur tete khe a chin tete khe nan hmu ko la khe Ai khat cu online i hmuh peng ning cun cucaah cun phanh awk ṭha ti lomi si. Zei si zongah kan Pu Solomon nih bia chimmi kha kan theih dihmi si. CNO, CNDF thazaang petu le ralkap hna zong zaangfah tein miphun sersiam kan duh si ahcun ah kan i ngaihthiam hna ti rak kir u. Hmunkhat te ah miphun sersiamnak kan ṭuan hna lai timi kha zoom ko hna u sih, kir hna u sih, kir ding si. Tukah kai kan ni phuah kan hmang ko la he. A sur lo an sur lo ti la ma ko nam ra tong ve ko he. Mu ko he drugs. Ah Makha kan hmuh dihmi si. Le cucaah cu ho cio paoh kan si ah miphun dohthlennak a tuah lio ciomman kan fale te hna hi ram lenglei zong kan si ah atu ah khuan le sum nih a chimmi kan theih dih. Forh ding an si loh. Kan naute hi forh ding an si loh. Zeicahtiah cun thisen le nunnak timi hi a pam tukmi a si.

Nain hnu kir a duh ti lomi nanmah chung kha salawh cing la lawng nih hin an i dirpi hna la hmailei cu a zong nan chia la kha caan a tlai hlan ah ho cio pa u sia Chin miphun a funtomnak ah vei hna usih dir hna usih ti kha van chim ka duh le thaizan lei ah hin siacha ah hin biaruahnak mi kong he kan ngei lai cun keimah zong nih CNO sin dep an dir hnawh chen le zeitin thla kan Chin miphun ah virus khi Chin le Khawngsil an dirh ka lio i Peter Thang te nih zeitindah Mindat te pawl Kanpalet te pawl Chin le Khawngsil meeting hong kommi an nawn nok hna an nawn nok hna i lakphak ti an dang hna i Chin le Khawngsil zong lut duh lo tiangin an tuah hna timi kong zong kha ka hin ka vat. ka van i thenh te hala video tha tein ka ngeimi kan ngeimi um ca zong tha tein cu kut kan ngeimi um ka van i chimh viar hala ka hin le cu cah cun aho cio paoh nih tu zan kan chimmi hi zei kan ti zong salo bia khi kan ngeih deuh hau bia an chimmi ke ngeih nuam biazai bantuk khin an tial sawh nan a seih tete he an thi lamang cu Cuka cun mi zapi nih kan i fimno. Naiten ni ah annih lei hi an ṭangdom le be ah kan video hna hi an khat an khat le du te paoh khin kanmah chim le chim lo ding pi khin tuah lengmang cu le mah kha kha zoh thiam ngai ngai hau kanmah zong nih hin khi thluak thluak hi kan hman deuha an bia kan ngaih ding le an catialmi kan ngaih tikah kan mu. Le tuzaan kan zohtu vialte mi video khi ka hawipa video ka van lakmi siseh hi kaan khon lun sum ne chinmi ka van react pahmi mipi fiannak ka van tuahmi a ka zohtu vialte a ka siartu piak Tu vialte kha nan cung kai lawm i vanchia pe ti bantuk tein ti kan miphun caah kan tthawn khawhnak ding kha kan i zuam hna lai. Le a donghnak van chimta ka duhmi cun tu ahhin tlang au kip ah a fun ding ka si ti lo. Chinram zatceu uh, sakhan pahnih pathum lawng a si si ralhrang a tan ko cang caah hin CNA CNF CNA he biatak tein kan dirpi cang hna hau.

kan dirpi hna si cun ramleng lei aumi vialte kan chawva kha kan nih cu kan ti khawh tawk si ko nunnak men pem piak cu kan chawva te ziah ramleng mi chilung media zan chiar aunak ah chilung media ah zakhat zong ṭhenem fang kul zong ṭhenem fang hra zong ṭhenem hochiu po thazang ka piak kan si chilung media mu ka khin ama sin fc ni ni ṭha tein tangka cizin an an hmannak zong ṭhate a langh khawhnak Chinlung media ṭha tein tlang an au khawhnak ah khin ho cio paoh kan thazaang chuh hna sih law khi ka khin kan chawva funtom cang hna sih CNF CNA kan ṭhawn ter lo si ahcun kan miphun hi a tlau ding si kan miphun hi miphun dang nih a kan det a kan det lai i a ve kan miphun a tlau dih ding si cucaah cun ho cio poh kan si ah CNF CNA he thawn khawhnak ding ah biatak tein than thawnak cu kan chawva zong ram leng lei nih kan chawva thio si law ram chung lei nih hin mino poh nih hin CNF CNA ah Victoria camp lei ah nan mipum ka kalu ram leng lei zong nih chawva kan chuah ve lai e ram chung lei nih mino poh zong nih nam pum bak kha Victoria camp tiang va kal vi lo training va kai vi u ti kha ka han van chim ka du a kan zoh tu vialte nun chung ka lom thaizan lei ah a kana tong than lai ti kha ka han bia van cha ha ka du new zong atu i a ri khodar lai kan lak mi kha ka kong ka van tial thloma la kan van tial thloma te lai ho chiu po ni tibantuk in namma ni thaizan kan pek nak thong in a Mah zong hi new le Apple zong hi a chim kho peng le ke tial kho pengmi kan si. Nan cung kai lawm ve ti zong kha ka han van chim ta ka duh. Bye bye now.